Essalawmalikim hormatly ildeşler! Uly gepleşiklerimizden möhüm bölekler. Dejjal we onuň ýaranlary atly rubrikamyzyň nobatdaky bölümi. Şol soňky ine on ýyllyklaň dowamynda ýakyn gündogardaky alnyp barlan ýykan-ýumrançylyklaňam aňyrsynda şol şolaň plany, şol ýehudylaň plany ýatyp. Şo taýda iň bir ýehudylaryň geljekdäki proýektlerine, planlaryna garşy durup biläýjek güýçli arap döwleti bolsa baryny weýran etdiler, baryny salafiliň terror ojagyna öwürdiler. O salafi diýilýänlerem ana şol ýehudylaryň bähbidi üçin şol taýda bulaşyklyk döredip ýörler. Indi şo zatlary eden esgerleň içinde-de, ofiserleň içinde-de täzeden şo zada seredip, häzirki bolup duran ine, Eýrana garşy bolup duran wakalara-da seredip bar-a, täzeçe netije çykaryp oturanam ýaňky weteranlar bar. Ine, şolaryň birem ine bir aýal maşgala öň gulluk edipdir. Şol Ýakyn Gündogarda men diýýä, ýigrimi ýyl mundan ozal diýýä, biz diýýä, ine, terrora garşy, terrorçylara garşy urşa diýip äkitdiler diýýä. Megerem şol ýa neme Yrakda Yrakda gyrgynçylyga gatnaşan bolmaly. Ýa Liwiýadaky bir ýerde ýa Siriýa girendir. Indi şoňa ökünip şeý diýýär, ine bu diýýän zadyna herediň. Biz diýýär terrorçylara garşy uruşýas diýip, şoňa garşy göreşe diýip äkitdiler. Indi men diýýär bir zada göz ýetirdim diýýär. Biziň özümiz terrorist ekenik, biziň özümiz terrorçy ekenik diýýär.

Ene görýäňiz näme? Men diýe biz diýe ýene bir gezek ýatlatjak bolan. Diýýän zady bizi diýe terrorizme garşy göreşe diýip äkitdiler 20 ýyl mundan ozal diýe ýakyn günde gör. Baran ýurduny aýdanok, ýöne ýaňky aýdyşym ýaly ýa Irak bolmar, ýa Siriýa, şolar ýaly ýurtlaryň biri. Soň diýe indi görüp otursam diýe biziň özümiz terrorçylyk bilen meşgullanypdyrys diýe. Alla goja şonda näme diýe görüp otyrda. Eýran meselesinde-de häzir indi şol ýaly bolup dur. Häzir käbir kelesaňlar, häzir indi harbylar düşünmeýändir. Bu syýasatyň şular ýaly neme taraplaryna düşünmeýändir. Ýaňky gözboýagçylykly taraplaryna düşünmeýändir hem. Aňdarmalyk bilen hakykatdan hem ana biz azat ediş işine gatnaşýarys, näme edýäris diýip, häzirki belki Eýrana garşy gelip territoriýasyna şoň territoriýasyna girjek bolmaklary hem mümkin. Şolar ýaly häzir görkezme berilse, ýokardan buýruk berilse, şonam geçjek bolmaklary mümkin. Ýöne şolar hem pikirlenmeli, häzirden pikirlenmeli, alar ýaly sapak bar. Ine biz aýdyp, men aýdyp gelýän gepleşiklerimde, yzy giderli ýagdaýda men hem näme diýerler, şo zatlary aýdyp agzaýanym üçin hem agent meni menden agent ýasaýarlar. Näme üçin men Orsýetiň agendy ýa ýene biriniň agendy? Näme üçin? Ana şo ýanky amerikan görgülileň şu günbataryň ädinläp aktiwistleriniň aýdyp oturan zadyny aýdýan-da. Şu zatlar Yzraýylyň bähbidi üçin etdirdiler-ow, ynha şu amerikan generalynyň özi şo iki müňünji ýylyň başlarynda aýdyp otyr-ow nät ine diýýän görkezme berildi bize şu Yzraýylyň bähbidi üçin biz şu zatlary etmeli. Ine şu zatlary etdik diýip özleri aýdyp otyr diýýänleri. Siziň köpüňiz üçin ol wara ýigrimi ýyl, ýigrimi bäş ýyl mundan ozal wakalar bir hili ol uzak taryh ýaly bolup görünýän bolmagy mümkin. Ine şo zady siz indi täzeden görýäňiz. Şo meň aýdyp bara köpüňize düşündirip bilmedik zadym bara. Şo döwürde edilen zat-da, ýöne ýalan sözleşip özlerem. Ullakan-ullakan wezipeli resmiler bütin dünýäni alladyp, OON-a gelip, Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşine gelip, ýalan sözläp, Ýalandygyny bilip otyrlar özleri. Goşun sürdürip, onda-da Howpsuzlyk Geňeşiniň rugsady bolmasa-da, onda-da ýok, biziň ha biziň elimizde delil bar, biz barybir gitjek diýip, ertip goşun sürüp, ýöne bir parahat oturan ýurtlary weýran etdiler birnäçesini. Ýagny iň soňunda-da terrorçylardan doldurdylar. Ýagny iň soňunda Owganystana bardylar, Owganystan ama iň soň iň soňunda ýigrimi ýyllap şo taýda oturyp-oturyp ýene-de Talybanyň eline berip gaýtdylar. Üstesine olara ýaragam berip gaýtdylar. Şuň aňyrsynyň pohly syýasatda görnenokmaý? Şolary häzir öz bähbitleri üçin indi geljekde ulanjak bolup otyrlar. Olar indi häzir sen bara Merkezi Aziýa üçin hem ulanyp bilýäň, Pakistana garşy hem, Eýrana garşy hem ulanyp bilýäň, geljekde gerek bolsa Türkiýä garşy hem ulanyp bilýäň. Ana meň aýdyp gelýän zadym şu wagt görüp otyrsyňyz. Edil şular ýaly zady şu wagt Eýrana garşy eden zatlaryny has gözçykgyç görnüşde Owganystana garşy etdiler, ýaňky Yraga garşy etdiler, Liwiýa garşy etdiler, hem Siriýa garşy etdiler. Hiçesinde-de demokratiýaň alamatam ýok şu wagt. Şo taýdaky eden ýykan ýumrançylyklaryna ökünmekligem ýok. Ýa şo taýyny dikeltjegem bolanoklar, Şu taýyn ýagdaýyny gowulandyrjak bolup ýekeje köpük, ýekeje dollar pulam sarp etjek bolanoklar. Ana, işimizi bitirdik diýýärler. Näme üçin? Hemme energiýa resursly ojaklaryny öz eýeçiligine geçirdiler, alar ýaly zat bolsa aldylar, henizem alyp otyrlar. Haosyň üstünde kontrollyk edýärler özleri. Nawa. Iň soňunda da öz geosyýasy bähbitleri üçin hem ana iň soňunda Siriýany hem salafileň, ýa-da düýnki terroristleriň eline berdiler. Olam intäk öňdäki planlar göz öňünde tutulyp edilip otyr. Ony ýöne şeýdip berip häzir goýmazlar. Şeýdip berip ýok goýarlar öýtseňiz, ýok, ýalňyşýaňyz, intäk plan indiki öňde duran gaty aňa aňryk gidýän planlar bar-a, olar ýaňky diňe Eýrany weýran etmek bilen hem bular çäklenjek däl. Indi bular nämäň gürrüňini edip otyrlar? Indi bular Türkiýäni weýran etjek. Arkaýyn, ýa-ni göni tekstini aýryp aýdyp otyrlar. Indi nemäň Yzraýylyň ýokary derejeli resmileri, ine Yzraýylyň ozalky e, premýer ministri, ýagny döwlet liderlerinden biri Naftali Bennet diýip biri bar, haramzada. Ine şu ýehudi, ine şu neme. Hakyky şeytançy. Bu näme diýýär? arada çykyş edip, 17-nji fewralda çykyş edip, biz diýýär, Eýrana bir bitireris häzir diýýär. Özem üns beriň, intäk Eýrana garşy hüjüm edilmeýärkä, Eýrana garşy hüjüm ýigrimi sekizinji fewralda başlady. Bular näme diýýär? Eýrana bir häzir weýran ederis diýip aýdyp otyr. Yzyndan Eýran bitensoň diýýär, Gerek diýýär Katar bilen Türkiýäňki diýýär. Nämemişin Katar bilen Türkiýe diýýär, Siriýadaky diýýär salafilleri gollap otyrlar şolar bilen diýýär soýuzdaşlyk hyzmatdaşlygyny edip ýörler diýýär serediň. Siriýany salafileriň eline berende terroristleriň eline berenden birem Azraýyl. Azraýylyň rugsady bolmasa Amerika ýol bermezdi. Bular nähili oýun oýnaýarlar? Hamala Siriýany bulardan bidin, bulardan birugsat, bulardan bulardan hamala garşylygyna da garamazdan Siriýany terrorçylar basyp alypmyşlar. Şony aýdýar-da. Siriýany ine diýýär salafila terrorçylar eýelediler. Hamala bize garşy antisemitler geldiler. Hawa. Türkiýe bilen Kataram diýýär. Şolar diýen şol ýaňky e, terroristler bilen terrorçylar bilen niýe hyzmatdaşlyk ýakyn hyzmatdaşlyk edip ýörler. Bu diýä nämäni görkezýär? Indi diýä bu diýä. Eýrany bitiremizden soň diýä. Katar bilen Türkiýäni hem bitirmeliligini görkezýär. Ýagny şolaň onuň çäresini görmeliligini görkezýär diýýär-de. Görýäňmi bilen oýnaýan oýnuny serediň. Özleri elinjek berýärler Siriýany. Hemme günbataryň döwletiniň rugsady bilen, şoň ýor bermegi bilen. Orsýetden çykyp gaýdar ýaly etdiler. Orsýetiň indi güýjem çatanok, gaýdar ýaly etdiler. Özlerem elini berdiler. Indi kürtlerem şolara boýun etdiler. Şol terrorçylara kürtlerem boýun etdiler. Amerikada indi ýuwuşlyk bilen şo tany onuň goşun çykaran bolup, az owlak goýsa goýar. Biz şu size bir azar bermeris diýen bolup gaýta erkinlik bermek üçin şol ýaňky salahylar. Şeýdip indi sigir edene goşunlaryny hem çykaran bolýar. A bir tarapdanam indi Siriýa neme Ysraýyla deň bolýar. Ysraýylyň ýaňky sionistleri. Bu diýýär, bu terrorçylar diýýär, bize garşy nemeler, antisemitler diýýär. Bular bilen hyzmatdaşlyk kim hyzmatdaşlyk etse, biz şolara-da çäre görmeli diýýär. Onda sen näme üçin onda Siriýanyň öz içindäki häzirki gan ojaklary çäre görjek bolaňok? Olar bilen hyzmatdaşlyk edip ýören Türkiýe bilen Katara bular çäre görjekmişin geljekde Eýrandan soň. Ýöne edil häzirinde Siriýaň öz içinde otyr-a, näme üçin şolary aýyrjak bolaňok häkim edip başyndan? Näme üçin şolaň üstünden häzir bomba taşlaňok-da, Eýranyň üstünden bomba taşlaýaň? A Eýranam-a şo Siriýany saklap bilse saklajakdy, Başar Asadyň kontrolynda, Başar Asad näilem bolsa döwrebap adamdy, hawa awtoritar adam, hawa diktator adam nemesi bar, häsiýetleri bar. Ýöne şulara görä häzirki igilçilere görä, wahabislere görä has döwrebap adamdy şol. Häkimiýetiň başynda otursa-da uzak wagtlap. A şola Eýrana şolar ýaly şo dünýewüräk pikirli adam saklajak boldy. A siz hem bolsa şoňa garşy çykyş edip, Eýrana tarapdary gidirdiňiz. Döwrebabrak adamy gidirdiňiz-de, oň ýerine salafilleri özüňiz getirdiňiz, ýol berdiňiz, golladyňyz. Indem Eger şoňa garşy bolan bolsaňyz, şu wagt siz onda Eýrana garşy bomba taşlaman, olaň üstüne hem taşlardyňyz-a, şeýlemi? Şeýle. A bulaň edýän oýnuna serediň, ýok bulara bahana gerek.